chingaki baare goetana ne chinisani chinde. Omontereba tiga arusie egari epaki, anyeire, ee, anyeire anya koria egasi, lakini tari agotoma omokondakita, omonto otabwati nonya nekebande, omogumu. Obogima bw'omwana boda boda nigo bwasire abwo abwo chingaki oria abogoretie anyara koba gagosira chingaki are koirwa ase nyagitari. Ekero kura teyakuuru, igo yapinde naminyoka, ngochia kominyoka gocha, nanyora omong'ina araire nse, na omomura oyo iga nere araire. Omong'ina araire pa ara igoro, egari ere ekanda ekenye, bono egotebekana korwa kenyenye, chigari echi chiaminyokana ibere. Eye bono yakosia accident, igo yarenge moto, yabwate bango. Korende eki kiarorekana kobagechia baria barora omobasokano oyio ase ensemo y'omobera, nkeria ng'a nyuma y'omorundia oyio okora omobasokano oyio nigo achaaka gotama aase bachaaka komominyokia na komoikeera chingaki bache komanya ng'a tari mogendia bw'egari orenge korende no ekondakita ya Nyakoba agekoboria egari korwa ase ekurara gochia ase esiteji. Yateebekani nomokonda gete obwate egari, tari montereba. Bono ekero atwoma aba, nasokire para, inche anyare koba nomwana oyo omokonda gete osoa gotama, gochia enchera ekoanda bono mobeere. Ekura teyakuure ng'a oitire abanto oyie ogotama. Twamominyoki, twaika are rogoro, otereria ogwa, ekero agwa twamobwata twamoirania. Bono twarora gaki nkomoitera omosambe, twaratiga. naitwe sana nonya nere. Bono ayaikera, abanto bateba, Tiga tosebwe obogima obo, ribaga nere toramoite. Ekero onye nekiina gechi koba rahisi, ekiagera narue obosaidi ng'a ninche natuomete abanto. Okobang'ora kw'abanyanyimbo korwa ase egetaseni gia Kenya gocha gokonya mobasokano oyio na gotanga abamenyi barenge ase okobwatanana gochia korusia emebere eyio ase ensemo y'epaara nigo kwabagechia abamenyi abwo. Nao abanyanyimbo korwa ase ensemo y'ogimbu nabwo bacha ase obokonyi korwa ase ensemo eye.

Ab'accident ya bono mambia komogana bodaboda na omomadam okoenda esukuru, onye akaba bagosiria obogima bwabo ase accident y'epara. Na accident eyio ntogoteba ng'a nomogana bodaboda obwate amagoso mono mono nomonto bw'egari obwate amagoso, ekiagera ase arwete agachia goita omogana bodaboda n'eside eng'aye etari eyaye. Iga are kobatebia egari chiaye kominyokania amo ibere eyemo yakora gento kiekio, onyora ng'a osokire side ochia goita omogana bodaboda ase arenge ensemo yaye. Omonto oria iga abogorirwe korwa aiga, oiruke enyegera, yatebekanire nere okure, taiga. Abagendi ba bodaboda korwa ase ensemo y'epaara eyo nigo batebire buna epaara eyo tebwati okobagekana koria komanyekanete buna Yellow Line, naboigo epaara eyo nigo ere enyerere na igo ekero bakogendia bodaboda ne chigari, okobogererana nigo gokoba ogokong'u. Epaara eyo namba one epaara ere nenyerere, namba two ebwate ebitonga ebinge ase enchera, namba three oborundi boragwe chigari ebatochaete buna abanto bodaboda. Ase engencho ninki iga akoba taikio chi'esaidi yao pi? Timanyeti ng'a titotoete omotaro ime ng'ai togoeta? Bari gotugwa mbaito taiba baria totagwenerete gotaarera. Ase togokora ki? Rirorerie nintobwati chiapa are eye, asukere omotaro tari gotaarera okoboko kwaye. Igo togosaba ng'a ase epaara eye ya kenya tabatari, totagete oborendi bore obuya, epaara ero abasigwa ebe engiya, na abarwani baito be chiganto bange tintobaanchete, lakini babe abanto bagotoorera na intwe tokobarenda. Mbagototwoma ofio ofio ng'a ase engencho intwe tobwate ebigari ebike, Bagatwara chigaari chinene. Omobere o Nyagusira nigo orusigwa abwo na koirwa ase engendu y'obogembo aase omosubati oyio obogoirie otebeka Nagusira chingaki arenge kominyokigwa Nyagitari obogembo otebeka na koba omwarimu omokonyi ase esukuru ya riamo nere airwe ase enkendu y'obogembo Ngorirwe Terry Getembe korwa omobera kenyenya bw'omochoge bora bw'ekaunti ya Kisii Amarietanenche Gilbert Kobi